Salam Taýland lezzeti gepleşiginiň gadyrly agzalary! Bu gün aşhana gepleşigimizi siziň bilen. Bu gün biz öz gepleşigimizde üç sany salat taýýarlap görkezmekçi. Olar, italýanskiý salat, şugundyr salady hem-de towukly salat. Ilki bilen biz italýanskiý saladymyza başlaýarys. Italýanski saladymyzy taýýarlamak üçin bize kolbasa, syr, maýonez, marinirlenen hyýar, ýumurtga hem-de gorah gerek. Ilki bilen kolbasamyzy kesýäris. Ony şeýdip tegelek görnüşde, ilki tegelek görnüşinde kesýäris. Ýöne aslynda saladymyzda her kim öz islegine görä-de edip biler, dörtburç görnüşide-de kesip bilerler. Ynha, kolbasamyzam kesip bolduk. Ony gaba geçirýäs. Ondan soň bolsa syrymyzy kesýäs. Syram edil kolbasany nähili görnüşde kesen bolsak,

Ynha, hyýarymyzam kezişdirdik. Onam üstüne guýýarys. Işdäaçarymyzyň üstüne garohymyzy guýýarys. Saladymyzyň üstüne guýýarys. Ondan soňra ýumurtgamyzy arassalaýarys. Ýumurtgamyzy gaýnadyp goýdum. Ýagny bize bir ýumurtga ýeterlik bolar. Işdäaçar etmek örän aňsat hem-de tagamly. Ýumurtgamyzam uzyn taýak görnüşinde dograýas. Üstüne guýýas. Saladymyza maýonez goşýas. Nur, Türkmenistanda ilkinji maýonez. Gowja garýas. Saladymyza her kim öz islegine görä maýonez goşup biler. Ynha, saladymyz taýýar boldy. Ikinji saladymyzy taýýarlamaga başlaýarys. Ikinji saladymyz şugundyr salady. Adyndan belli bolşy ýaly, şugundyr salady şugundyrdan taýýarlanýar. Ýagny, şugundyry gowedik gaýnatmaly. Bişenden soňra arassalamaly. Şugundyr saglygymyza peýdaly. Şugundyryň düzüminde Se, Be bir witaminleri bar. Ondan başga-da, ganyňy köpeltmäge ýardam berýär. Şugundyrymyzy arassalap bolduk, ony gyrgyçdan geçirýäs. Ynha, şugundyrymyzy gyrgyçdan geçirip bolduk. Üstüne magyz sepýäs. Magzymyzy döwýäs. Ynha döwdük. Saladymyzyň üstüne goýýas. Saladymyzyň üstüne maýonez goýýas. Islegimize görä maýonez. Şeýdip gowy edip garýas. Ikinji saladymyz hem taýýar boldy. Üçünji saladymyza başlaýarys. Üçünji saladymyz towukly salat. Towukly salat taýýarlamak üçin towuk eti gerek. Towuk etini gowy edip gaýnadýarys. Gaýnadamyzdan soň hamyny aýyrýarys. Hamyny goýsaň biraz tagamy it goýar. Hamyny aýyrýarys. Onuň etini alýarys. Süňküni aýyrdyk. Towuk etimizi elimizde gowy edip maýdalaýas. Keseniňden maýdalasaň has gowy bolýar. Etimizi maýdalap bolduk, ony gowy edip tarelkanyň ýüzüne ýaýratýas. Deňje edip ýaýratmaly. Üstüne birazrak duz sepeleýäs. Üstüne konserwirlenen mekge guýýas. Deňje edip ýaýratmaly.

Saladymyz taýýar boldy, islegimize görä bezäp bilýäris, gök otlardan ýa-da gök önümler bilen. Gyzykly we peýdaly tagamlary taýýarlap siz bilen paýlaşmaga goldaw berýän Knorr markasyna minnetdarlygymyzy bildirýäris. Knorr, Türkmenistanyň ilkinji maýonezi. Knorr, maşgala däpleri. Bilesiňiz gelýän gyzykly tagamlaryňyz bar bolsa bize kommentariýada ýazyň, biz size taýýarlap görkezeris. Dostlar, bu gün şaýlan lezzeti gepleşigimizde täze aşçymyz bar, Jemal. Hany Jemalyň taýynan salatlaryny iýip görýäs, näre bolupdyr. Tak, bu salatyň ady näme Jemal? Italýanskiý salat.
Italýan salat diýýär. Hum, italýan salaty gowy bolupdyr. Italýanlaryň özi bilýärmi kä şu salatyň bardygyny? Elbetde.
Indi Jemalyň ikinji taýynan salatyny iýip görýäs. Hany görelim näle bolupdyr. Ikinji saladyň elbetde gowy bolupdyr. Ikinji saladyň ady? Şugundyrly salat.
Şugundyrly salat gowy bolupdyr. Indi üçünji saladyny iýip görýäs. Üçünji saladyň ady näme? Towukly salat.
Towukly salat diýýä. Ýöne munda towukdan peýnir köp görünýä. Jemalyň üçünji salatam gowy bolupdyr. Jemal, seň salatlaň üçdem tagamly bolupdyr, olaň syry nämede? Elbetde nur maýonezinde. Dostlar, nur maýonez diýýär. Şaýlan lezzeti gepleşigimizde indi iki sany alyp baryjy bar, Jemal we men.
Indiki wideolarymyzda görüşýänçä, hoş sag boluň!
Paka paka!